Dwi literally mond i ddechrau redag es mis Medi, a wan byddai redag Marathon Manceinion, ac i fi mae hynna yn nuts. Fi eisiau golli dad fi i cyffuria. Felly, dwi'n hel pres i Children's Society i syportio nhw. Mae Sarah Williams o Dal y Sarn, ger Caernarfon, wedi gosod her enfawr i'w hunan, sef neilltuo mond chwe mis i gychwyn rhedeg ac yna i redeg marathon Manceinion. Lliw da ni.
A, sy'n ti ddigon o ffrwythau fan hyn? Wel, mae eisiau'r ffiwl y marathon training last day. Ers faint ti'n marfer ar gyfer y marathon? Dwi wedi bod yn neud ers mis Medi wan. Fatha... Dim lot ydi? Dydi o'm yn llawer o gwbwl 'de? I throw myself in the deep end go iawn. Do. Ond dwi rili yn joio fo. A pam bo' ti 'di dewis rhedeg marathon Manceinion ta? Wel, nesh i golli 'nhad ddim ry hir yn ôl ym mis Awst a mae o'n dod o Manceinion felly o'n i me'wl reit so's comfort a 'nai redeg fan 'na er mwyn cof o fo. Dwyn i fyny obviously Do'n i ddim efo perthynas grêt efo dad fi, he was the absent father, achos o'r perthynas oedd e efo efo cyffuria ac cwrw. Pan ti'n tyfu fyny ti ddim yn meddwl amdano fo gyn gymaint ond ti yn meddwl i chdi dy hun, pam gynna fi ddim dad ne' t'mo'? Ond dwi'n hynod o ddiolchgar fod gyda fi mam fi sy 'di neud job amazing o fod yn mam a dad t'mo' so fi byth yn gallu cymyd hynna o'r wrth mam mae'n amazing.
Mae'n siŵr bo' ti'n falch iawn yn gweld bod 'i 'di dechre rhedeg ar dylanwad ma' hynna 'di ga'l arni. Mae'n amazing yndi? Dwi jyst ddim yn coelio fatha mae 'di gallu neud o fatha mewn mater o misoedd rili. A ti'n gweld yr effaith yna ni wedyn yn helpu efo'r broses o alar hefyd? Yndi.
Mae o'n positif yndi mae 'di teimlo'n well a jyst yn rili proud o'na hi rili. Love you. Love you. Er o'n i 'di colli dad fi heno is 'c'os do'dd o'n i'm efo'r perthynas 'na. A ŵan dwi'n gwbo fo fi 'di colli fo fatha there's no having it back gin fi'r teimlad o guilt Pam dwi'n teimlo guilt? Achos ar diwedd y dydd, plentyn o'n i, fo oedd yr oedolyn. Ond ti dal yn mynd i teimlo'r guilt 'na fatha 'dylsen i 'di trio galetach efo fo'.
Wyt ti'n teimlo bod 'na ddigon o drafodaeth ynghylch dibyniaeth a cyffuriau fewn teuluoedd? Nes i astudio modiwl ym Mhrifysgol Bangor a substance a alcohol abuse oedd o yn childhood. A t'o' be' mae o'n massive achos dwi'm yn siarad am dad fi llawer achos mam fi yy mam fi sy 'di chware rôl o mam a dat 'de. Ie. T'bo' ond achos bo' fi 'di colli fo 'wan mae o gyd so't of fatha dod yn ôl fatha gesh i'm hynna achos y cyffuria. Wyt ti mynd i fynd i Manceinion i weld 'i rhedeg ne' beth?
O dwi'm yn gwbod eto. 'Di car fi'm yn mynd â fi bellach na Bangor. Dydi o ddim. Ond dwi am trio fynd yndw yndw 'nai trio mynd.
Ti 'di sôn chydig am y pobl sy 'di ysbrydoli chdi. Fyddi di'n cario'r bobl 'ma 'fo chdi pan fyddi di rhedeg Marathon Manceinion? Fydd, yn bendant.
So, yn obvious fydd mam fi, fi'n ca'l lon fi. A dwi gobeithio fydd 'i yna hefyd i fod yn onast, dwi'n siŵr fydd 'i. Achos ma' mam yn bestie i fi, mae 'i sidechick fi. 'Da ni'n neud pob dim efo'n gilydd. A wedyn Nath mam fel anreg 'Dolig a phenblwydd ga'l neclâs o ashes dad fi yno fo. So fy hunan fatha fydd o efo fi fatha yn calon fi fatha yn croesi'r finish line ie. Yna mor hyfryd a dwi siŵr nei di ysbrydoli gymaint o bobl a pob lwc ar y gyfer y marathon fyddi di'n wych dwi siŵr. Thanks love.